Haadha kee waan biraan barte kan achitti fiigduuf. Dhugaa rabbi waa tokko na shakke. Dhugaa rabbi jedhi maqaa Ani fati umurii amma kanaa ennaa jiraannu maal akkamitti wal shakkina maaloo. Haadha si shakke deddeemsa keetu miila ittiin deddeemtu kun natti hin tolle deebisii deebi'ii gali. Ani hin deebi'u nan deema. Gola kanaa nan baay'innaani Kanaanan bakka lamatti ilaala haadha kee harkaan biliqsii godhaa beekadhu. Mana kanaa hin baay'annaan akkan gadi sin dhiisne beekadhu. Eeyyee gadi na dhiise ennaan laal abbaan koo bade gaa akkana tanatu bada. Amma Naniyaa warra abbaa caalaa ga'ee deebi'utti nan ba'a ennaan haadhati harkaa hin biliqsi godha of eeggadhu. Hin baatin otoo otoo nan amma waan tokko jedhee baatee deemuun ishiin oolti jibbaa ishiidhaa haa baduuti. Inuman ishii eeggadhaa tiire. deemee
ishoo rabbi galannaa gahu

Ani minna minnoo kee hin beeku ni gadi naa baasis siin jedhe. Akkanatti bada ilmi nama. Egaa mammiru ani kana booddee itti hin beeku. Mammiru isinitti mi'an. Nan beektan jechuudha laa.

la amma dheengadda mana daadhisittuu la nama meeqaa meeqa haadha ishii caccabsee tanan idaa isaatuun kaffalle mammiro baasiniitii koo
Gurbayyoo maal taate? Maal taate gurbaa? heban Gafachu.
mammiru Maaltu uumame?
Maali maaltu akkanatti isin kaachisee asiin siriin ga'e jam? Bade mammiru.
Afaan keenya hin dandeessu mammiru. Hin danda'u mammiru. Ayyaa ijoollee koo. Wanti hundumtuu akka durii isinitti fakkaatemi. Hambara namaa inni. Isin keessaa hin beeka. Ee, Mana Lubummaatiin eebbifamee kunoo sin bira dhufeen jira sin tajaajiluudhaaf. Heaven. He? Akka duriin seentaniiti minna minnoo waan akkasii naan jechaa turte. Eh, Ani Jechuun leegee- kiyya amma biru. Amma tajaajila ishiin kan barachaa jirtu eh, amma waanuma amma haasoftan kana afaanuma kee- keenya kanaani. Ee afaanuma keenyaani. Kunoo haati manaa kee kun asitti an deddeebitu. Eh? Afuura Waaqayyoo an fudhattu afaanuma keenya kanaan. Kanumaan waan ta'eef asitti deddeebitii nu bira deddeebitii. Yoo meeqa illee be'aan abbaa manaa kee kana fidi yoon jedheen lakki abbaa koo inni na biran ga'u na biran dhufuu na- tole naan hin jedhuu naan jecha abbaati. Nan Kanaaf. bade. Een.
Nan bade shugguxiito. Hee? Ka- Nan bade. Akkanaayi. Een.
Kanarra darbee immoo hooggansa, luboota, barsiisota meef meeqaaf meeqa qopheeffannee jiru. Ahaa. Nuyi nan hooggaman, an nutti aanan, an nuuf jedhan aadaa keenya afaan keenyaan dhagaan. Waldaa duuka buutotaa achitti afaan kanaan barsiisuu qeeqee deemaniit waan hunda. da'uu barsiisuu kan jedhan kanaa edaa mammiru. Eeyyeen. Isini Eeyyeen. nan bade. Shugguxii tiyya.
Shugguxii tee. Mal duraanu natti nimtuu giiftii tiyya. Ani na diddee bar kana yooman beeke yooman beeke. Akkana akkana akkana akkana. Yaa Rabbi galata kee. Akkanumatti na dhaga'i xumura keenya bareessa. Ila amma akki goonu na dhaggeeffadhu. Tajaajilli akkanaa ganda ganda keenya keessatti deemnee babal'achuu qaba torban torbaniin afaan keenyaan barannee akka gaariitti nuti sila sagalee waaqayyoo dhagahuu waan qabnuufi ani abbaa birriin biran deema. Ati immoo Haadha gammachuu bira dhaqiiti lallabi kanuma nuu hin. Dhuguma moo?
Nagaatti amanaa araqee kana booddee dhaloota gaadatu. Nagaatti mana araqee. Ishoo. Ishoo.
Ishoo. Ishoo. Nuu jiraadha!
Nuu jiraadha!
Eeyyee. Waaqayyo kadhaa keenya nuu dhaga'e. Eh? Ammas akkanumatti mirgarra nu oolchu. Amiin, Inni amiin, nuuf haa amiin. tolu. Amiin. Inni nuuf haa dhaga'u. Amiin. Akkasumatti nu haa babal'isu. Isho, isho. Anis nan deema haadha baacaatti nima kana. Gosh, gosh. Gammachuu kana. Ililililil. Kana kan barbaachisu laala. Hafuurri Waaqayyoo bakka bakkatti yoo ga'u Kana kaa hin barbaachisu. Bu'aan fayyisaa addunyaa kana kana kaa bakkaa naan ga'u. Ay yaa ijoollee kana. Akkattan isaan gamma asaan irratti gammade har'a kanaan jedhamuu miti. Nummoo qabna luboota adda addaa kan oogganan kan keenya kan ta'an aantummaa isaanii an nuuf nutti agarsiisan kan isaanii kan hin taane. Ay yaa ijoollee kana akkamitti nama gammachiisa. Jedhaa fayyaa naa ta'aa ijoollee.